Ebusua, yɛsan hom akɔ aba ba Foda TV Ghana so, na sɛdeɛ yɛsi nim Foda TV deɛ da biara yɛde nsɛm a ɛrekɔ so, ɛretrɛnde wɔ ewiase afa naa nyinaa na ɛrebrɛ wo. Na ɛnnɛ, sɛdeɛ yɛsi nim no, yɛn Maame Akua Donkor ewuo no akyi ho nsɛnsɛm no ara na ɛkɔ so a yɛde ɛrebrɛ wo. Na Ghana Freedom Party, ɔno ara yɛn Maame Akua Donkor yi ara na ɛteeɛ, na sɛdeɛ yɛsi no, ɔno ara nso na nka ɛsɛ sɛ ayɛ flag bearer de ama ɛyɛ party, na ɛyɛ sɛ nka twenty twenty four yi ɔno na ɛkɔ gyina ako no ano de ama Ghana Freedom Party. Nanso Fofo Yantew ataa na fifteenth October yi ara na ɛsɛ ɔfiri mu na deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ sɛdeɛ ɛsi nam no ɔnyaa ɛyɛ akoma ho yareɛ kakra yɛ heart attack nti mpanimfoɔ de no kɔɔ nsɛmwam hospital na na ICU ebi ɛnni nsɛmwam nti na ɛsɛ wɔn saa de no ɛkɔ rich na yɛn nyinaa nim ɛyɛ traffic ho sɛnsɛm yi nti no wɔn kɔduru hɔ no sɛ ankyɛ na yɛ maame ɛfiri mu yayayayaya. Na ɛno no akyi na EC grantee Ghana Freedom Party ten days sɛ wɔmfa nhwehwɛ obi a ɔba bɛgyina n'anam. Ɛsɛ wɔfiri hɔ no nko ara no deɛ ɛyɛ sɛ wɔpɛ obi foforɔ ma no bɛgyina n'anam. Yɛnim sɛ yɛ Maame Akua Donkor kɔ peke forms yɛ biribiara nti, ɛbaa sɛ yɛhyehyɛ wɔn wɔ balloting no so no, ballot paper no so no, ɔkɔyɛɛ number three. So nti ɔno no firi hɔ saa na ɛsɛ nhyehyɛ mu na ɛsɛ saa pool bi yɛ deɛ ɛbɛgyina no hɔ na ɛno ɛna yi si ma wɔn ten days na akyi no yɛn nyinaa yɛnim ɛyɛ Philip Apia Kubi a dodoɔ no ata afrɛ no Roman Fada a na anka ɔno na ɛyɛ ne vice saa time no mu ɛna nkyɛ sɛ party no ɛtena ase na wɔn yɛ so ɛne ɔno na wɔn de no yɛ deɛ ɛbɛhyɛ mu na ɛno mpo koraa no na ɛsɛ abusua no ɛnte aseɛ abusua no hwehwɛhwɛ interview bebree bɛɛ kɔɔ so na na ɛsɛ wɔn mpene koraa sɛ Roman Fada no mmom na nka mɛyɛ deɛ ɛma me nyɛ ne nsi anan mu ɔmo grante interview bebree wɔ online ne radio station ne tv sɛ ɔmo nte aseɛ na nka ɔmo ntwɛn koraa ma ɔmo nsie anaasɛ ɔmo mpɛ maame no akura bia ansa koraa na nkɔma yɛde a ɔmo apɛ ne nsi anan mu nso ankɔ saa ɛnam sɛ na EC no ahyehyɛ 10 days pɛ na atoɔ no ɔmo yɛ ne saa so ɛnyɛ ɔmo nya kwan mfa ma yɛde a ayie no nti ɔmo ɛde ɛyɛ apiako bi a yɛfrɛ no Roman Fada na ɛbɛyɛ. Na ɛnnɛ deɛ ɛbɛbɔ ba no sɛ yɛsi atena ase, yɛ maame gye mmensa atena ase. Na ɔse wɔhwehwɛ ɛyɛ nkrataa mu, ɛhwehwɛ yɛsɛ wɔn fili forms no, errors ahodoɔ a wɔn yɛɛyɛ no nti, ɔdisqualify ɛyɛ Roman Fada. Nti ɛnnɛ ɛda yi a Yɛkasa yi deɛ headquarters asɛm a wɔde abɛto hɔ seesei ara ne sɛ Roman Fada nyɛ obi a obetumi akɔlifaa abɛ aba ballot paper no so koraa ma yɛn de a yɛahwɛ n'anim na ɛno nso so no electoral commission asan agyina ne nan so yɛ sɛ ɛnam sɛ nomination form no baabi wɔ hɔ a na errors no dɔɔso nti nka wɔn yɛ sɛ nka wɔn ɛ overlooki ba baabi wɔ hɔ a legal means ɔn sɛ mmara ho nsɛm kakra bi a ɛwɔ hɔ no so no koraa so a na ɛɛ ɔfɛle forms no so wɔntumi ayɛ a amfa ɛno nso so anhyɛ mu yie nti ɛɛm ɛnɛ da yi deɛ wayɛ press conference dɛndɛndɛn akyɛ sɛ ɔde ɛyɛ bad news a ɛkɔma ɛyɛ Ghana Freedom Party foɔ no ɛde ama wɔn ɛnɛ yɛ ahyehyehye ɛna Foda TV Ghana yɛde yɛ deɛ ɛbrɛ mu nti sɛ wonya subscribe ɛma Foda TV Ghana subscribe fi sɛ ɛne Roman Fada ɛne n'akyi dɔmfoɔ nso ɛɛ interviews na ɛbɛɛba no yɛde ho nso so asɛm ɛbrɛ ne yɛtie wɔn nso ano disɛm, sɛ wɔbɛte ase anaasɛ wɔde asɛm no bɛkɔ kɔɔt a, wɔbɛtumi koraa agye ngyase ato so ama akyɛ sɛ aba no yɛnto koraa no a, ne nyinaa no Folda TV ha na wobɛnya. Nti nyɛ subscribe yɛ a, bɔ mmɔden na subscribe na bɛka Folda TV abusua no ho. Yɛda mo ase.